Għax il-politika hija beeline lejn kambjament f'ħajjet in-nies. Il-valuri soċjalistiċi huma sbieħ jekk inti taf tapprezzhom, trażżanhom u timxi magħhom. Jiġifieri jien għalija, ngħid għalija. Me- Meta tajt em, eh, ideali soċjalistiċi, soċjalisti, eh, xi xi vu- xi- x'timmaġna? Jekk jiena dispost immur l-Etjopja, l-Filippini, K- Kolombja, biex inbiddel ħajjet in-nies, meta on our doorstep Homelessness qed jiżdied, soup kitchens qed jinfaqgħu. Il-faqar qed jiżdied. You know, il-breadline, I would venture, qiegħda f'xi 15 percent illum. Kulħadd jaqlagħha u jikolha. You know, it's getting worse and worse and worse. Irridu nkunu hemmhekk għal bottom feeders, nies li for whatever reason u hemm multitude ta' raġunijiet daw spiċċaw vitmi tas-soċjetà. Kemm hi sabiħa li aħna noħolqu policy illi no one is left behind. You know? Mhix vera llum il-ġurnata. Hemm ħafna ħafna nies John who are left behind. Għedlek l-aħħar darba. Waslet li għal-widnejja li hemm ħafna nies li qed dawk il-bankiet max-xatt tal-gżira qegħdin okkupati minn homeless. U għamt fitla fil-ħodu fuck it ħammur. U mortek insu vera. Iva bniem ħaqqu jkun hekk, you know, qabel ma konniex hekk, qatt ma kellna nies ħajjithom kienet ibbażata fuq bank, you know. M'hemmx nies the power is that be jgħidu no di ħa nindirizza jien. U jekk jiena I need to stem the flow, jiġifieri irrid nagħmel f'tali mod illi dil-problema ma tibqax titkattar. Għax aħna qed nitkellmu llum il-ġurnata kemm għandna 29, 30, first, second March, First, second March sa sena d-dieħla, fejn ħankunu? Dawk in-numbers ħajirduppjaw. You know? U din hija ħaġa in ġenerali hemm progressjoni. Xejn ma jibqa' hekk. Jew tipprogressa ruħek jew regress. I don't like the way it's going, man. U inti ma tara xejn li qed jindirizza Dan il-problema. Tara xi ħaġa li tindirizz le. You know, it's the white elephant, it's the elephant in the room. Mm-hmm. Issa dik problema ta' vote counting jew nerdawh, jew nieħdu azzjoni, u forsi mbagħad. Eh, di tal-homelessness naħseb ħassir ħafna jiena. M'għandix dubju, m'għandix dubju. Għax inti eh, għandek dis situazzjoni fej għaw ħafna flats, għaw Malta taf inti, fej joqogħdu per eżempju 20 resident ġo flat fej suppost hemm sitta. Issa, minħabba l-infurzar tal-liġi tas-sanità, għax issa ħanibdew ninfurzaw iktar il-liġi tas-sanità, dik ħatieqaf, ġirbi l-issa nifhem il-gvern qed jagħmel impenn biex dik tieqaf. Imma, dawk il-flats affordable għal dawk in-nies għax bejn 20. Mhux hekk u l-livell komunitarju qed titrażżaq. Ħa ngħidlek ħaġa, l-aħħar. Jonfqu kirja ta' flat wieħed. Issa jekk dawn bejniethom ma jaffordjawx, x'ħa jagħmlu? Għalhekk issa qed naraw pereżempju l-tal-Y-plates li qed joħorġu fi triq jgħidu isma' jien hemm bżonn iktar flus ta'. Għax, għax f'daqqa waħda, u l-kera inti tifhem, ekonomikament hija waħda mill-iktar affarijiet li tonfoq flus fuqha. Jekk dik ħatollieli f'daqqa waħda ħajti. Ħa ngħidlek ħaġa oħra John imma, inti ma tistax inti ma tistax tbiddel il-lasta halfway through the game. You know, hemm ħafna, per eżempju s-Serbi kien hemm żmien, kien hemm familja Serba, kienu ilhom it-tfal tagħhom jiġifieri ġew daw integrati fis-soċjetà. Ħarġu liġi li jekk m'għandekx ċertu income, trid terġa' tmur lura fi f'pajjiżek. It was all over all over the socials. Isibuha din xi mkien. How the fuck can you do that? Kien hemm dak il-barbier hu tal-ħamrun. Tal-barbier, mela, da, for whatever reason, mhux ħa nidħol fiha, 13 years da jaħdem mas-sistema. Ħallas taxxa, Iħallat National Insurance, studja, he ran the gauntlet, u kollox bil-blessings, bil-petizzjoni tas soċjetà tas sistema. F'daqqa waħda dan. U kellu vetbuk u kollox dak. Kollox kellu. Mela ara xironija, fl-istess ġimgħa, dak il-barbier, hmm. success story, jinnu zaħ kieku fil-bilbors kullimkien. Mela dak ħan nerġa' nibatuh lura f'pajjiżu li probabbilment ħajkun hemm retribuzzjoni fuq u personali qas nisimgħu bieta. Umbagħad fl-istess qasam, verdett dik il-ġimgħa stess ta' wieħed kien qiegħed bed sitting jew homse ma' wieħed ġo Santa Luċija qatlu u bela 34 sena ħabs. Mela fuq Emil Ħażin dak. E- Immigrant li qatel. Da l-imputa. Da, kien ma kien ma nafx ma nafx xi North African u Da fuq Emil Ħażin spiċċa da imħara finanzjarja madarna. 34 years ġol-ħabs. Success story da tal-ħamrun nitfaw ħlura. Li fejda seta' kien besides li aħna jista' jkun ambasċatur lej il-pożitività. Case study u tal You know, case study, it's mm. brilliant, a flagship. Mm-hmm. U dan nitfaw ħlura. Mm-hmm. I need someone to stand up and tell me how the fuck this makes sense. Mm-hmm. Hija ġennata, hu, ġennata! Ma kif naslu għal dawn ir-riżultati ħżiena? Chaos. Għalfejn għandna chaos? Għandna chaos because we, it's management by crisis. You know, we need to stop and have a long-term plan. Long-term plan. Mux qed ngħidlek bħala Singapore biss ta' għax hemm ħafna pajjiżi. Imma Jien nara Malta kaotika ħafna. U jiena ngħidlek, ipotesi tiegħi, illi ehm, l-effett detrimentali fuq il-fuq saħħita mentalment kien titħares li ċifri, eh, mental, mental problems are qed jiżdidu bil-minuta. il-chaos ta' sitwazzjoni dik il-ħaġa li ħriġt mid-dar u probabbilment ħa tagħmel ġurnata mhux qed ngħidlek issofri, imma traffic, parking, mort ix-xogħol, mbagħad mort u tinduna lil Alla Madonna. Mm. Il-wallet void, żburzjajt il-credit card. Huma kollha fatturi li day in, day out, day in, day out. Naħseb ehm, ħajpinġu